Essalawmaleýkum hormatly illeşler, men žurnalist Allamyrat Rahimow, bu gün iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigrimi nji maýy. Bu gezekki gepleşigi men söhbetdeşlik görnüşinde geçirýän, ynha görşüňiz ýaly gapdalymda-da biziň hemmämize tanymal, belli diýip men umyt edýän, tanaýansyňyz diýip umyt edýän türkmenistanly seýrek blogerlerden biri Şatlyk Şyhyýew. Şatlyk hoş geldiňiz gepleşige.
Salowmaleýkim, gowmy ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy, sag salamat ýörmüsiňiz?
Şatlyk indi siz bilen gürleşmänimize köp wagtam boldy, bir geçen tomusda özara bir gürrüň etdik, söhbetdeşlik geçirdik, şolam meň gepleşiklerimiň içinde iň bir köp tomaşa edilýän gepleşik boldy, häzirki wagt togsan müňe golaýrak şol Segsen ýedi müň prosmotr alypdyr. Segsen ýedi müň ýaňky tomaşa edilipdir-de adam tarapyndan. Bulam siziň şahsyýetiňiziň örän adamlar tarapyndan gyzyklanma döredýändigini aňladýar we siziň her bir sözüňizi üns bilen diňleýärler. Şonuň üçin bu gezekki gepleşikde-de bir gaýrat edip, salykatlyrak gürlärsiňiz diýip umyt edýän. Hiç sögünjä ýer ýok. Hawa. Sögünmerin wada berýän. Hawa. Indi bu gepleşigi geçirmegimiziň esasy sebäbi şu düýn iň soňky gepleşik boldy. Ýa Serkan Özdemir diýip e, soňky wagtlar e, size bir hüjüm edip çykyş edýän Türkiýäň bir raýaty bar. E, Şol size indi yzygiderli e, aýyplama bildirip gelýär. Birnäçe gepleşik etdi. Bir gepleşigini başky gepleşigine siz aýyrdypsyňyz, sebäbi men şoň ikilenji gezek görjek boldum muny. Şatlyk Şatlyk Şeýhiýewiň arzasy esasynda Şoň gepleşigini YouTube aýyrdy diýip e, bir e, neme duran eken, ýazgy duran eken. E, bir mesele bar. Ondan hem ýaňa e, dek düýnem şoň iň soňky gepleşigi boldy Serkan Özdemiriň. Men onam gördüm. Ýygy giderli görüp gelýän. Indi şo Serkan Özdemir size şu şuny alyp pul ogurlamak, kezzaplyk etmek nemesinde günäsinde aýyplaýar sizi. Olam belli bir derejede hatda jenaýat kodeksine-de degişli zat. Iki tarapyň hem, Türkiýäň hem jenaýat kodeksine, Türkmenistanyň hem jenaýat kodeksine degişli zat. Sebäbi adamlary aldap pul ogurlamaklyk öleýýäm jenaýat. Indi olam ýaňky adamam şo şo meseläni hem gozgaýar. Siziň işiňizi indi polisiýa berjekdigini haýbat atýar. Indi siz Türk Türkiýä barsaňyz, hamala indi şoň aýdyşy boýunça siziň eliňize häzir gandal geýdirip sizi äkiderler. diýip haýbat atýar-da. Indi bizi şu esasy gyzyklandyrýan zat şu, sebäbi şu taýda pul meselesi bar, hemem adamlara wada berip, adamlary aldamak meselesi bar-da. Indi siz, size ýüz tutjak başga-da adamlar bolup biler. Indi şul adamlar ýüz tutupdyr, bularyň öz aýdyşlary boýunça. Ýaňky bir-ä şu Serkan Özdemir diýilýän Türkiýäň raýaty, biram şoň ýanynda bir zenan maşgala bar, biziň öz watandaşymyz, ildeşimiz Aýna diýip. Hawa. Olam bilemok şu Aýnur şoň aýalym ýa ýöne şoň biznes partnýorymy onam bilemokda. Indi şu. Gaýynenesi. Kim? Gaýynenesi.
He, Aýna gaýynenesi bolýa. Onda şo Serkanyň özi bir türkmen maşgalasyna öýlenenda şeýle. Hawa. Hawa. Indi şo birazjyk açyklaşdyrsaň diýjek bolýan. Häzir men şol düýnki gepleşikden bir görkezeýin. Birki sany skrinşot aldym. Şolar öz telefonynda siz bilen alşan hatlaryny saklapdyrlar-da, indi şony görkezýärler. Hawa, indi şo tomaşaçylar hem göräýse. Ina, umuman şu taýda şu gepleşik, soňky gepleşik ine şu. Şatlyk Şeýhiýew Çoh gizli wideosy diýä sawçylyk we umman şular ýa türk at beripdir da. Şu taýdan şu Serkan Özdemir diýip biri öz kanalyny ýöredýä. Ine şoň düýnki gepleşiginden men bir ynha skrinşot aldym. Şu taýda size ýazan haty bar şul Aýnaň ýazan haty bar. Bu Serkanyň däl-de Aýnaň ýazan haty bar. Şu taýda näme görünýä? Ine Geçen ýylyň ýigriminji ýylyň altynjy noýabryndan başlap Hawa. Şolar şeýdip size pul geçiripdirler. Indi şu taýda ýazylyk Aýfon Şatlyk telefonyň markasyny ýaz haýyş diýýä. Aýfon X Pro ýok diýýäler Türkmenistanda. Sizem ýazýaňyz ine şu taýda ak ak fondaky hat siziňkiňiz olam bolýa diýýä rugsat berýä näçe gigabaýt diýýä sizem bir ýüz altmyş dört gigabaýt diýýäňiz onda aýdýa şatlyk on sany telefon zaman berýäs ýene gerek bolarda ýene gelýä näme diýýä ýene gerek bolýarda yzyndan ýene-de yzyndan ýene-de gerek bolsa size ýüz tutarys diýen ýaly aýdýa da Indi soňam soňky bir hatynda-da olar aýdýar, Ine şu taýda-da noýabryň 10-na 14-üne siziň ýanyňyza näme diýýär? An göre, hä, ýene bir zat bar bu taýda. Yzyndan hem pasport meselesi hem bar diýýär. Pasport hem iberip bilýäňizmi diýýär adamlara, oňaryp berýäňizmi diýýär. Şo gün soraýar-da, ine altynjy noýabrda Siz hem ştadaky ine şu audio messežde siz hem hany göreýin diýip söz berýäňiz. Onda noýabr aýynyň ony 14 aralygyna diýä reýs bar diýýäňiz. Siz Türk Türkmenistan Istanbul haýsy nomeriňizi bermeli diýip hem nomerini ýazýaňyz aýna. Indi şu taýda siz esasy gürrüň edýän zat şolar pul geçiripdirler. Hawa, pul geçiripdirlerde sizden 10 sany ýaňky iPhone ibermegi haýyş edipdirler. Indi şu esasy soragym şol şular hakykatdan hem size başda ýüz tutdum şun ýaly. Birinjiden esasy başga bir sorag bar mende. Näme üçin olar Türkiýeden telefon almak üçin Türkmenistana ýüz tutýarlar? Nä Türkiýede iPhone zat ýokmy, gytmy?
Bolýa, indi hakykaty aýdaýyn şu ýerde. Eşdilýärmi sesiň gowy eşdilýärmi? Hawa, gowy eşdilýär. Men Serkan Özdemiri öňden bäri tanaýan, meni tanyşdyrdylar. Ol maňa kak tipa işleýärdi diýsemem bolýar. Düşünýän bolsaň eger şoň manysyna. O maňa maglumatlary ugradýardy, daşary ýurtda şo Türkiýe boýunça bir giden adamlaryň dosýelerini, dokumentlerini, ýagny kim mitinge gatnaşdy, kim näme hereket etdi, şo barada, ýa naprimýr şoň ýanyna biri gelýär-ä, Men aýtýan kim seň ýanyňa gelse diýýän naprimýer şony kamera al we sora Şadyk Şyhyýew nähillik adam ondan naprimýer ondan mundan soraşdyr diý şu ýazgylaryny maňa ugrat diýýän. Indi galan zady men düşündirip oturmaýyn eger düşünen bolsaň diýýän-dä. Diňleýjilere diňlediben görkezeýin şu taýda bir haýyş edýän diňe diňläp görüň özüňizem şu taýda alty minut elli bäş alty minut elli alty sekuntda şeýle bir telefonda şeýle bir siziň iberen mesajyňyzy açýan ha seret. Ady familiýasyny iber diýýän bir ýerde bir diýýäňiz. Onuň ýene bir mesajda ýene bir zada haýyş edýäňiz. Ine şuň ýüzüni açdyr diýýäňiz bir adamyň ýüzüni.
Eşitlenok. Ýa, bu taýda bir ýerde aýdýaňyz, ýaňky gepleşigiň, soňky gepleşigiň üç ýü-, alty minut elli sekiz, e, sekundynda, a, şu plany-planyň adyny diýýän familiýasyny bilip beriň, özi diýýär, lakam ulanýar diýýäňiz. Onsoň ýene bir ýerinde Haýsy rakam? Demir diýdim, kömür diýdim, bir, bir näme bara bar. Derýadaşmy?
Ýadyma düşen, onuň ýene bir ýerinde ýaňky iň soňky gepleşigim bar. Ýedi minut otuz ikinji sekundynda şunuň ýüzüni açdyr diýip, bir näme iberipsiňiz. Wideomy, nämemi, şonuň ýüzüni aç, şul adamyň ýüzüni açdyryp beriň, kimdigini bilip beriň diýýäňiz. Olam bolýar bu diýýär. Indi serediň, şo siziň hatlaňyzy görkezjek bolup, siziň olara ýüzlenmäňizi görkezjek bolup, ýalňyşlyk bilen basýar otaga bir düwmä. Onuň o taýda-da öz puluna özi düşýär-de, indi şu ýerde diýjek bolýan zadym. Indi şu telefon meselesi bar, pul meselesi bar. Men şu barada aýdaýyn. Telefonam anyk, pulam anyk. Ýöne men pul alamok ondan. Men oňa pul berýän. Eger düşünen bolsaň. Ine, ýa bir müň üç ýüz elli dollar. Ine, şu taýda diýýär, bir müň üç ýüz elli dollar geçirdik diýýär sen. Ol diýýär, o dollar alan wagtymyz diýýär, gaty gymmat aldyk. Şimdi diýä türk puluna çevirsek diýä gaty zarar görýäs diýä gaty zyýan görýän diýä. Şu o pulam ýaňky şol Serkan Özdemiriň puly eken aýdyşy boýunça. Indi şo puly diýä bize ýa pul iberin ýa-da telefon iber diýä da. Indi şo puly siz hakykatdan aldyňyzmy? Sebäbi bir ýerde daýy diýä şo puly diýä sen aldyň he sebäbi diýä saňa diýä jaňam etdirdik bir aýala diýä tanşyma diýä. Senem diýä tassykladyňam aýnan men tanaýan diýip onam ýazyp alypdyr diýä şol aýal bize iberdi diýä. Şo gürrüňleri näder? Dogry. Indi diňle, maňa birinjiden hiç kim zat iberenok. Men saňa şeýle diýeýin. Şo pul, pul, pul geçirilenok. Pul geçirilenok.
Ýok, ýok, geçirenok. Men näme deýin? Oň puluny, muň puluny. Gaýta oň özi aýdýar. Gel diýe men bilen de işleş diýe. Naprimýer, ne bilet meselesinde diýe çözelýär, pasport meselesinde sen maňa klient tapdyr, men saňa pul bereýin diýe. Naprimýer, Bilet alýalarmy, näme edýälermi, şo bir bilediň bahasy näme bilmem müň dollar, iki müň dollar diýýär bilet diýýär, alyp bolýar diýýär. Men dagy saňa diýýär şoň bäş ýüz dollaryňy diýýär, kargo edip geçireýin diýýär-de. Menem how kelläň nirede diýýän-de, meň sms-lerimi okan bolsaň. Ýöne köp sms-ler ýaňkynyň özi ýadandyr, ýöne men okamadyk sms-lerimi eger gören bolsaň şo ýerde iki ptiçka sary däl. Ýaşyl däl diýjegim ýerine. Значит, men ony okamadym. Ol prosto neme etmek üçin ekrany zapis edip, neme edip, soňundanam udalit eden bolmagam mümkin ony. Sebäbi öz toruny özi düşýär-de diýjek bolýanym. Bir müň üç ýüz dollar, Şatlyk, bir müň üç ýüz dollarly gürrüň nirden çykdy? O bir müň üç ýüz dollar nirden peýda boldy? Hä, men oňa berjek diýdim. Eden işi üçinmi? Hawa.
Ol ol ol işi siziň tabşyrygyňyzy e, Serkan edýärmi ýa Aýna bilen bile edýärmi olar? İkisi bile edýär. Men onu näme üçin nomera sokdum? Men ol- olary nomera sokdum. Boýnuma alýan. Alladym men o. Allamadym diýjekkä. Özüm kaňkyr etmedim hem alladym. Nädip Ondan aldym?
näme üçin?
Nädip aldym? Biziň türkmen gyzymyzyň namysyna degýär bu. Men adyny aýtjakka mende ýazgysy bar, zapisi bar, wideosy bar, hemme zady bar. Serkan Özdemir.
Hawa.
Segsen ikinji ýylyň oglany da. Özem ýaňky çagaly türkmen gyzyň namysyna degýär. Oguljygy bar ýaňky. Dogrusyny dogry aýdýan bir sany ogly bar. Oglam şu Türkiýede. Özem ýaş. Namysyna deglen aýaly maşgalaň aryny aljak bolup şeýtdiňizmi ýa näme üçin? Hawa, men aýtdym, men ondan diýdim, ýekeje bir zat edibilýän diňe diýdim. Men ony gowy nomera sokubilýän diýdim. Bolýa sok diýdi. Karaçi, o maňa şo Türkiýede ýaşaýan raýatlar bolýar, Näme barýa kimlik alýa zat edýä diýýäň näme. Şolaň her biriniň ady, familiýasy, suraty, napimer her bir surat boýunça bilmem ine bu jelepçilik bilen meşgullanýa, bu narkoman, bu ýene ogry, bu jümri, ýene näme. Şoň galak eşdilýä dämi? Hawa. Şoň ýalak ýaz zapisler goýberýär. Naprimer, Mama Roza diýýär, ýene näme diýýär. Şoň ýalak-da bir giden zatlar. Şul adamlar şu aýda bilen şu Serkan ikisi bile adamlaryň dokumentlerini oňarmak bilen meşgullanýar. Indi birine wiza gerek diýýär, birine ýene strahowaniýa gerek diýýär. Şu zatlary oňarmak bilen meşgullanýar. Hawa, hawa.
Ýöne hem şolardan maglumat alýar-da, maňa iberýär diýip. Ýa onda sebäbi ol adamlaň hemme dokumentleriniň kopiýasy zady olaň elinde bolmaly-da şu Türkmenistan raýat. Hawa, her bir dokumentiň kopiýasy. Şolaň içinde şu ne özlerini aktiwist hökmünde alyp barýan daşary ýurtdaky ne adamlar bar a indi ne opozisiýanyň içindäki adamlar zatlar bar. Şolaram barmy şolaň içinde? Bary ýüze çykaranlamam boldy. Indi şo taýda bir ýerde Dürsoltanyňam ady geçýär, ýaňky düýnki sms-leriň içinde bar. Dürsoltanyňam ady geçýär. Şo taýda-da Dürsoltan barada-da bir zatlara bir pikir alyşýaňyzmy bilemok. Şo
Ol Dürsoltan bilen gepleşýärmi, näme edýär, maňa aýt. Hatda şol aýal, ýa Aýna diýlen aýal, Maral taýdan bozuk aýal-da. Ol näme üçin diýseň, sebäbi ony tanamaýan ýok eken. Köp kişi tanaýar. Men düýn onuň wideosyny Birini ugratdym, şo wideony ugratdym ol, bir Serdar diýip bir oglan barda, Türkiýede ol, dost oglanym. Emem diýýär, bul aýaly gowy tanaýan men, tanaýan diýýär. Bu maňa jaň edip diýýär, gel bize goşul zat et diýip, ýöne näme et diýip, ol ýaňky nä. Ekrana bir görkezip otyr, şulaň ýazan hatyny görkezip otyr. Görýäň, şu taýda aýdýar, Türkmenistanyň adamlarynyň içinde diýýär, dogry-düzgün bir adam ýok, hemmesi moşennikmiş diýýär. Bu nokady sen goýduň diýä prezident aparatlarynda işleýän adamsyň utanmaýaňmy beni beýtmäge diýä da indi serediň by bular ikisem bura bir munt dur bulan ikisem sizi ýan prezident aparatynda işläp ýören adam hökmünde kabul edýän ekenler nädip olar ýaly ynama girdiňiz siz şolara şeý diýdiňizmi men prezident aparatynda işleýän Öý diýip aýdamak. Olar maňa şeý diýdi özi, Türkiýede men hakda hemme zat diýýän ekenler-de, aslynda Şatlyk agendem diýýärler, Şatlyk eý, şo bir zat-a girip çykýar, spokojno lýuboý edara girýär diýýär, ýene näme edýär diýýär. Men bir prostoý, bir ýönekeý raýat-da, menem aýdýan-da, How, agam, men hiç kime işlämok diýýän. Ýa heý, gelleje diýýän, men hiç ýerde-de işlämok, men özüme işleýän, özüm üçin, men özüm şu zady ýüze çykarýan, özüm şu zady edýän diýýän-dä. Bir düşüniň diýýän-dä, gözüňiz bilen, gulagyňyz bilen bir düşün, aňyna ýetiň. Onda men hiç ýerde apparatda-da işlämok, hiç zatda-da hereket edýän däldirin men diýýän. Biderek boş ýerden bir, mysal üçin, özüň bilýäň-ä, Ýa bir oba baryp, Aý, biriniň aýagy döwülipdir diýseň, ertiki günde aňryk ýetýä-de, ölüpdir diýip çykýar. Dogry dämi? Şoňa biderek boş gybat nämä gerek? Onda olar näme üçin bular ýaly ynanyp, size ýüne ýüz tutandygyny birnäçe hatynda şolar sizi prezident apparatynyň işgäri hökmünde kabul edip ýüzlenýär-de, diňe ýaňky ýerde däl, başga ýerde-de. Onsoň olar aýdýar, Siz diýe bir giden haýyşlary ýerine ýetirýän adam hökmünde size garap, hemä telefon ibermegi haýyş edýär, hemem pasport düzedip bermegem haýyş edýär. Siz hakykatdanam pasportam düzedip berýäňizmi ýurduň içinde? Pasport Ýok. Ýok. Maňa haýyşt etdi. Ýaňy aýtdym-a başda, zapis iznosaratda diňläp gör. Pasport meselesi boýunça men aýtdym, men oňa zatda burnumy sokma diýdim. Men diýdim, olar ýaly zatda işim derdim ýokdur diýdim. Onda onda gara siziň kanalyňyzda bar Türkmenistan watanym diýip siziň bir kanalyňyz bar. Şo taýda ýakynda bir giden ýaşlar bilen siz bir söhbetdeşlik geçiripsiňiz. Ýaş oglan gyzlar, studentler diýip bildirýär da. Şolaram bir siziň hepde hemme ýeriňizi ýalaýjak bolýarlar şu şatlyk aga, şatlyk aga diýşip. Näme şu şolaram näme bir zatlar hantama bolýar. Göräýmäge bar, sizi bir hökümetiň işinde işläp ýören bir täsirli adam hökmünde kabul edip, hemem şol ýaly ýa sizden wara şol Türkmenistanyň içine gitmekleri üçin indi häzir kynçylyk döräni üçin sizden kömek hantama bolýamy? Bir ýaman ýallakylaba ýüzlenýär size şolaň hemmesi. Näme üçin? Olar ýallakylap ýüzlen ýüzlenenok, olar çyn ýüregi bilen ýüzlenýär, çyn ýüregi bilen. Men indi efir açýanda, TikTokda, TikTogym bardy, efir açýanda, göni efir edýände, Ynanmarsyň, meň efirimde, göni efir edemde prosmotrlam bara müňe çenli geçýär, müňden hem geçip gitýär. Göni efirde oturan wagty müň adamdan ýokara gidýär. Hemme kim ýazýar, Şatlyk aga, Şatlyk aga, Şatlyk aga diýip bara menden maslahat soraýarlar. Sesiň kesildi.
Esasy soraýan kömekleri nämeden ybarat şolaň? şolaň sizden Menden olar kömek soraýana soranok. Ýaňky olar menden esasy gyzyklanýan zady ýollar haçan açylýar diýip soraýar. Menem şolaň her birine şeýdip jogap berýän. I wideo goýdum eger gören bolsaň şo ýollar haçan açylýar ýa açylmak niýeti barmy açyljak niýeti barmy diýip wideo goýdum. Men tä o zatdan habarym ýok. Men o zady men bilemok. Ýol bilen zat bilen men sebäbi Na samym deli men bilemok, men seni aeroportyň işgäri däl, ýa men hökümetiň işgäri däl, ýa men bir ýerde işlämok, men diňe men özüm işleýän. Menem şu Hawa, indi siz hökümetiň işgäri däl, ýollaram açyp bileňizok, oňa-da ygtyýaryňyz ýok. Ýöne näme üçin şu ýaş oglan-gyzlar size şeýle zatlar bilen ýüz tutýarlar, başga kişä ýüz tutman? Siz nädip olarda bular ýaly ynam döretdiňiz ýa düşünje döretdiňiz? Söýgi diýlen zat bardyr.
Hawa, nädip gazandyňyz şo söýgini?
Bilemok, men ýüregime düwdümdäni bir wideo goýdum. Zyýarata bardymdäni, şo wideony goýdum, hudaýlygy-da, dileg etdim. I şo ýerde molla aýat okady. I şo ýutubda-da goýdum şony. Tiktokda-da goýdum. Her bir daşary ýurtdaky raýatlar üçin gowy dileg etdim. Zyýarat etdim. Şondan soňam, pomoým men şondan soň diýip pikir edýän-de, şondan soň hemme kimiň söýgüsini gazandym. Siz hakykatdanam Hudaýa ynanýaňyz, ä?
Ynanýan. Zyýaratlara-da barýaňyz, öwlüýälere, zatlara, mukaddes ýerlere-de? Zyýaratlara barýaňyz ä? Şatlyk. Mukaddes ýerlere aýlanýan. Zyýarata baryp. Eşdilýärmi? Hawa eşdilýär.
Doga dileg edýän diýdiňiz. Näme hakda doga dileg edýäňiz? Esasy doga dilegiňiz nämeden ybarat? Nemelere oppozisiýa gargaýaňyzmy? Aktiwistlere gargaýaňyzmy? Men hiç kime-de gargamok. Şu ýaşyma çenlem gargamadym. Gargamaýanam. Hatda duşmanyň bolsa-da şoňa-da gargama diýipdirler. Näme üçin? Sebäbi meň papam pahyr ýatan ýeri ýagty bolsun, men sekiz ýaşymdakam ýogaldy-da, şu ýogalmaka papam aýdýardy, Oglum diýýärdi, sen hiç haçan adama gargamagyn diýýärdi. Näme dileg Men soň düşündim şonda. Dileg edeňizde näme dileg edýäňiz şo taýda baryp? Hudaýdan dileg ediň. Men esasy dileg edemde Allajan ilki bilen ýurdum abat bolsun diýýän, asmanym asuda bolsun diýýän. Her bir türkmen halkynyň, her bir türkmen halkynyň jany sag bolsun diýýän. Kimiň näme kynçylygy bar bolsa, şoňa Allajanyň özi kömek etsin. Ýurduň daşyndaky kösent gören adamlaram türkmen raýatlarymyz bar bolsa, şolaryňam kösenjini Hudaýjan özüň rehmetiň bilen eýläp kömek etgeýsin diýýän. We şeýdibem her bir türkmen halkyny sag-amanja öýli ojaklaryna bir gowşup, bir maşgalasynda bir üýşüp, şatlykly günde, şatlykly durmuşda ýaşamaklaryny arzuw edýän Hudaýdan-da. Goý diýiň olaryň ogly köp bolsun, gyzy köp bolsun, öýünde çaga gülküsi bolsun. Bereketiň bol bolsun arasyndada ýöne meni ýatlap dursun diýibem dileg edýän. Indi şu wagtky kynçylyklarynda adamlaň ine ýurduň daşynda kösenip häzir ýurda baryp bilmän ýörler pasport alyp bilmän ýörler ýurduň daşyna pul çykaryp bilmän ýörler emma ýurduň içinde däne häzir eklenç meselesem kynlaşdy şu kynçylyklarda kynçylyklaň sebäbi kim hökümediň alyp barýan syýasatymy ýa hudaýyň bir emrimi ýa Hudaýyň gargynjymy ýa-da adamlaň, raýatlaň öz günäsi bilen bolýan zatmy? Näme bilen bolýar şu zatlar? Siziň pikiriňizçe.
Men şeýle jogap bereýin şuňa, men o zatlary bilemok.
Näme üçin bileňizok? Siz Türkmenistan içinde ýaşap ýörsüňiz-ä, bilmeli-ä.
Ýok, imine şu soragyňy men men bilemok, men o zady gaty görme diýeýin, ýöne häzir men beý diýsem, gepi başga ýana sowýar diýer-dä. Men gepi başga ýana sowamok, men na samom dele men bilemok olaryň pasportynyň nähililikdigini ýa pasportyň näme bolýanyny. Eger men bilýän bolsam eken, onda men kömek ederdim, jogap bererdim. Na samom dele bilmeýän zadymy men bilemok diýýän. Şo bolýandy, ýene kynçylyklar ýüze çykdy. Ýöne ýurduň daşyndaky raýatlaryny dünýäň hemme ýurtlary äkitdiler hökümetleri. Emma Türkmenistanyň hökümeti henizem daşarda galan raýatlarymyzy äkidenoklar. Bir iki-ýeke samolýot uçar uçdy, äkitdi, ýöne ýeter ýaly däldi-ä integem. Gaty köp adamlar galyp, ýurda dolanyp bilenoklar. Olaňam wizasy gutardy, käbiriniň dokumendi gutardy, käbiriniň saglygyny bejertmäge strahowaniýasam ýok, pulam ýok. Indi şu zatlaryň aladasyny etmeli hökümet, şu wagt içinde alada edenok. Indi şu Hökümediň günäsimi ýa Allaň günäsimi ýa raýatlaň günäsimi? Kimiň günäsi?
Indi diňle, eşitýäňmi agam? Hawa. Sen şeýle sowal berýäň dagy, näme hökümediň günäsimi Allaň günäsimi? Näme diýýär, Näme diýä araplarda bir söz barda la şakka wa katta diýä wa kala ýakkatta diýäda. Näme etdim bilemok emma bir kelleden bir zat geldi doňdy içinden buz ýalak suw bolmasa janym alsyn bir hudaý diýip aýtdy diýäda. Türkmençe manysy barda şoň. Diýjek bolýanym ýaňy düşündirdim, men bilemok o zatlary diýdim-de. Na samyn deli, men sebäbi bir obyçny bir raýat, obyçny bir bloger, obyçny bir türkmeniň nemesi. Ýöne men şeýleräk bir zat aýdaýyn indi, ýollar ýapyk diýýäňiz. Ýapykdyr, hawa, ýapyk däl diýjek däl. Diňe Türkmenistan bilen Türkiýäniň aralygy däl-ä, beýleki ýurtlaryň hem öz arasyndaky ýollaram ýapyk. Ony million prosent. Hä, näme peýda boldy? Özüň bilýäň, hemmede keselçilik. Adyny agzap oturmaýyn, ýok, şuny düşünmän soň. Ýöne daşynda galandyr raýatlaryny äkitdiler beýleki ýurtlaryň hökümetleri. Emma biziňkileri häzire çenli äkidýänoklar. Näme üçin? Öz raýatlaryna eýe çykyp şolary äkidýänoklar. Ýa-da ine ýurduň daşyna aýdaly ine o studentlere pul çykaryp bolanok. Ýok.
Terbiýe indi beýle düşünje. Ýok, student o mesele boýunça menä aýdyp berjek. Bileň indi nädip düşündireýin? Şo daşary ýurtda, naprimer, her bir döwlet bar-da, indi Indiýa diýdi, Angliýa, Özbegistan, Gazagystan, her ýurduň özüniň kanuny bar, her ýurduň özüniň syýasaty bar. Her ýurduň özüniň syýasatyna görä göreşýändir belki. Syýasatyna görä ýaňky şo keselçiligi ýeňmek üçin. No men bilemok ýöne. A ýöne ýaňky pul meseläň boýunça gezek gelende biziň ine prezidentimiz hormatly prezidentimiz diýýän-ä. Şol men eşidişime görä çynmy ýalanmy men bilemok ýöne men eşidýän. Şat diýýärler, maňa jaň edýärler. Şeýdip pul ýok diýýärler welin diýe, prezidentimiz şeýle zat aýtdy, näme karara gol çekipdir diýe. Her bir daşary ýurtdaky raýatlar, meselem, kösenýän zat edýän raýatlara bankyň kursundan 500 dollar pul bermeli her aýda. Döwlet bankynyň kursundan. Haçandan başlap boljak zat şu? Bilemok, ýöne berýär diýipdir. Alyp ýören adamlaram bar diýipdir. Ine, efirde goýsaň, nesip bolsa, ine, şu efirde kommentariýada-da ýazarlar, Hawa, alan adamlar bar, aldyk diýerler, ýene näme diýerler. Ýa, na samym deli, şol hakykat zat şu. Alan adamlar bar. Ine, Ukrainadan jaň etdiler, Rossiýadan, Türkiýeden jaň etdiler. Alyp oturan adamlar bar. Uje näçe aýdan bäri alyp oturan adamlar bar. Her aýda bäş ýüz dollarlap. Ýok, bize eşidemzok, ýöne bar, alyp bolýar diýýänler bar. Diňe bir ýagdaýda, şo bankyň işgärleri bilen ýakyn tanyşlygyň bar bolsa, şolara-da para berseň. Aý, meň onçasyndan, onçasyndan habarym ýok, ýöne men eşidişime görä diýýän-dä. Indi seret, Allamyrat aga, indi şo türk boýunça-da, ine, sen türkmen, howamy? Mende şu ýerde bir gyzyklanjak zadym bar-da. Şeýle bir zat diýeýin-dä. bir daşary ýurt raýaty, islendik bir daşary ýurt raýaty türkmen döwleti, meselem, türkmen döwletiniň syýasaty, türkmen döwletiniň içki, daşky we şuňa meňzeş syýasaty şoňa goşulmana we şo hakda gürrüň etmäne şol adamyň şo daşary ýurt türk raýaty bilen neme Serkan barada gidýärde şonuň şo barada gozgap şo barada gürlemäne türkmeniň syýasaty barada türkmenistan watany barada gürlemäne şoň hak hukugy barmy indi sen žurnalistda Ol adam ol adam ol adam häzir türkmenistanyň hökümetini aýyplama bildirenokda sizi aýyplama bildirýär meň bildirýär bildirýär siz ýa özüňiz aýtdyňyz men türkçe düşünemok diýdiňiz. Buna kän düşünemok, azyrak düşünýän hawa. Hawa, eger türkçe düşün nemesen şu bir perwod çykmam ya tanşyňyz bar bolsa, şoň videolaryny maňa etip berdi. Şu perwod etip berdi. Bolýa, bolany. Göni neme der? Bolýa, düşündim. Ol indi bir wagtda hem sizi tankit edýär. Bir mut duraýdyr maňa neme gelýär, bir mut.
Eşden o da awa men diyecek awa men diyecek bolyanım ol e, bir taraftan bir sesin çıkmadı.
Bir taraftan hem sizi e, pulumu aldınız diýip tankyt edýär. Eýleki tarafdan hem siz hem Türkmenistanyň hökümetiniň işini edip ýören şu Türkmenistanyň hökümetiniň syýasyny syýasatyny goraýaňyz da hakykatdan hem. Onsoň ol o tarapdanam nägile, näme üçin? Eger aýdaly, Türkmenistanyň içinde hakykatdanam raýatlar kösenýän bolsa, ol daşary ýurduň raýatlary o barada gürrüň etmeli däl diýen düzgün ýog-a. Datly geçýäňmi? Datly. Şa.
Eşdilýärmi? Hawa, ýok, maňa eşdilýär, size eşdilýärmi?
Seň sesiň gelmedile whatsappdan bir jaňa bürege çüpleýin. Şu wagt eşdilýämi şu wagt. Men şuňa jogap bereýin. Hawa bir minut jogap bereýin şuňa jaň etmän dur diýeýinmi. Bor bor. Ýeke jynyp. Bolýa bolýa garaşýa. Men onda diňleýjilere ýatladaýyn ýaňky siziň ýaňky aýdan zadyňyzy. Siz şo daşary ýurtda ýaşap ýören ine türkler zatlar, beýleki ýurtlaryň raýatlary Türkmenistanyň içindäki syýasata goşulýarlar, şony tankyt edýärler. Şolara haky barmy diýip Şatlyk öz nägileligini bildirýär. Menem menem aýdýan. Sabyr et. Elhamdulillah.
Awa ýaňky men aýdan zatlarymy tassykladyňyz iki gezek. Neme? Eşdilýärmi meň sesim? Eşdilýär indi. Meňki gowy eşdilýädem, şygyrdanok dämi? Ýok, ýok, ýok, gowy.
Indi men ýaňky soragy gaýtalýan, siziň beren soragyňyz. Siz aýtdyňyz, özi Türkiýäň raýaty bolup ýa-ki haýsydyr bir başga ýurduň raýaty bolup, biziň işimize, içki meselämize goşulýar, biziň ýurdumyzyň hökümetiniň alyp barýan syýasatyna dil ýetirýär diýýäňiz-de. Ol, aýdaly indi mysal üçin Türkiýäň hökümeti, aýdaly Türkiýäň hökümeti biziň raýatlarymyza azar berýär diýeli-de. Biziň raýatlarymyz hökümete azar berýär ýa organ işgärleri. Ine biz hem şo hökümetiň, Türkiýäň hökümetiniň işini tankyt edýäs-ä. Biz daşyndan aýdýas-a şuny ýaly adalatsyzlyga. Ýa edil Orsýetiň içinde bolup ýören adalatsyzlyklar bolsa, ýa bar Amerikada bolsun. Şonam men ene aman oturan ýerimde men tankyt edýän. Amerika baradaky meň gepleşiklerim bar. Amerikada ene daşyndan göräýmäge Görkezýän zatlary bir zat, emma ýurduň içinde bolup ýören hakykatlary başga zat diýip, men onam aýdýan, tankyt edýän. Näme üçin indi Türkiýäň raýaty, näme üçin Türkmenistanyň içindäki erbet ýagdaýy aýtmaly däl? Aýtmaly, näme üçin haky ýok? Mä haky bar diýip hasaplaýan, sebäbi ol meň, meň, meň, meň pikirim däl ol halkara ylalaşyklary, halkara ka, ýaňky kanunlary tarapyndanam ol üpjün edilýär, goralýar. Şoň üçin o Oňa haky bar, emma esasy mesele şol aýdylýan zatlar çynmy ýalanmy? Türkmenistanyň içinde hökümediň alyp barýan syýasatyndan adamlar razymy? Nä gytçylyk barmy, ýokmy? Nobat barmy bankomatlara, ýokmy? Mysal üçin biz görüp otyrys-a, ana dollaryň kursy galdy, ýokaryk galdy. Häzir gytçylyk döredi. Gytçylyk döredi, hakykatdan hem çörege nobata durlar, özüňizem bilýäňiz, geçen gezek özüňiz inkär etjek bolduňyz. Pul çykarmak hakykatdan hem kyn, Ýurduň daşyna çykmak kyn, içine girmek kyn. Gaty köp problemalar bar-da. Indi şu wagt... Keselçilik diýlen söze düşünýäňmi agam? A o keselçiligi bahana etjek bolýaňyz-da. Indi siz hemme zada keselçilik günäkärmi onda siziň pikiriňizçe? Hemme zada şu koronawirus günäkär.
Ýa diňle agam, koronawirus keselçilik diýdim-ä men, şeýle zat diýeýin-dä. Ýöne Türkmenistanda ýok. Bolýa indi men size, size şeýle bir zat soraýyn diňle agam. Bolýa Şatlyk, ýöne Türkmenistanda o kesel ýok-a, ony bahana edip bolanok-a, sebäbi Türkmenistanyň hökümeti o ýok diýýär. Hiç ýerde boýun alanok keseliň bardygyny. Şoň üçin keselçilik oňa päsgel bolmaly däl-ä. Keselçilik ýok. Resmi taýdan alsak. Sebäp men şeýle düşündireýin maňa.
Ine, gör, düşündiňmi? Bäş barmak deň däl-ä ine şu. Hawa. Bäş barmak deň däl. Bolýar. Indi şeýle zady men bir tankyt edip bereýin-dä. Ýadyňyza düşýän bolsa, geçen ýyl Türkmenabatda tupan turdy. Bilýänsiňiz şony, habaryňyz bar, hatyryňyz bar. Maryda da boldy.
Belli bir. Hawa, her, her kim her hili video goýdy. Imine seniň dost-ýarlaryň goýdanam. Seň dost ýarlaryň ýaňky şo oppozisioner diýýä ýene näme diýýä. Indi men bolýa uje atlaryny aýdyp oturmaýyn olaň. Biri aýdýa men daže şo Döwlet Baýhan bilen çykyş edemde men şonda-da aýdyp geçdim şony. Men Türkmenabada lişni özüm gözüm bilen gördüm, bardym. Karusel ýykylypdyr diýýä ýene näme edipdir diýýä halka kömek edenok hökümet diýýä ýene näme edenok diýipdi. Eşidilip dur dämi? Hawa hawa. Indi meň diýjek bolýan zadym, sen daşary ýurtda, bileňmi? Men Türkmenistanyň içinde. Ýaňy sen aýtdyň-a, sen Türkmenistanyň içinde diýdiň. Men indi siziň aýdan sözüňize ynanmalymy ýa-da men öz gözüm bilen gören zadyma ynanmalymy? Elbetde özüň gözüň bilen gören zadyňa ynanmaly diýersiň. Ýalan bilen çynyň arasy. Ine öňki efiriňde-de aýtdyň, Dört barmak. Öňki efirimde de aýtdym şony. Ýa-da Wideolar bar.
Şatlyk bize gelip gowşan wideolar bar. Şol ýerli adamlar tarapyndan alnan wideolar. A olar näme onda bize ýalan sözleýärmika şu ejir çekip ýören Ýok. adamlar alla ony. Şo Ýa, wi- men e, diňle, tupan boldy, bolmady diýemok. Men lişni bar, lişni aýlandym. Her bir ýerik aýlanyp çykdym. Men aýtdym, şu özem e, birim däl. Men şo ýerde näçe sany taksa mindim. Äý, tupan bolupdyr, şeýle-şeýle diýip, indi men şolardan gep aljak bolýan-da, näme diýerka diýip. Onda, naprimer, maňa aýdýarlar, hakyky zat, ine, ot, men dogrusyny aýdaýyn-da, men ýokarda hudaýlygyny aýdýan-da, ene süýdünden halal urlaýan. Şolar diýýär, Hudaýa şükür diýýär, ilki bilen diýýär, ýaňky starik garrylar bolýar-a, garrylara, maýyplara, naprimer, ine, äri ýok ýa-da heleý ýok, çagasy bar, garaz, ýeter-ýetmezleri bolýar-a, ilki bilen şolara hökümet mugt kömek etdi diýýär. Şypyryny, onysyny, munysyny hemme zadyny berdi diýýär. Beýleki raýatlar bolýar, naprimer, obyçnyý raýatlar zatlar bolýar, olara-da nem etdi-de, ýöne ýarysyny bahasyndan berdi diýýär. Mesele mine 10 manat bolsa şony 5 manatdan diýýär. Men eşitişime görä. Bolýar, indi o gürrüň derejesinde-de, indi şol edilen kömek barada bir tassyklama barmy? Hiç bir ýerde şony görüp bolýarmy resmi taýdan? Bar, men bar meselede men Türkmenabada barsam men görkezip berýän. Ýöne indi ýene bir zat şu ýerde meniň bir has ýüregime nem edýär-de, bileňmi näm? Näçe ýyl boldy sen daşary ýurda gitdigiňe? Köp ýyl boldy. Näçe ýyl? Bäş ýyl, on ýylmy, ýigrimi ýylmy? Köp ýyl boldy diýýän haw. Köp ýyl boldy. Howamy? Bolýar. Ine beýleki oppozisionerlere maýna Kakamyrat diýdi, Myrat diýdi, eýleki beýleki hemmesi bar-da. Näme üçin Türkmenistanyň Diňe ine şu gara diýenler, gara ruçka, gara tarapyny görkezýäňiz. Beýdip, ine şunuň ýalak ak tarapyny görkezeňzok. Bolýar. Indi şu soragyňa jogap bereýin-de, şu soragyňyza jogap bereýin. Näme üçin ak tarapyny görkezýäňiz-de, gara tarapyny görkeziň. Bolýar, indi bu taýda bar-a, näme diýýär, gapma-garşylyk bolmasa ösüş bolmaz diýýär-de. Adam öz şahsy derejesinde-de ýa-da aýdaly, kollektiwleýin derejede-de, döwlet derejesinde-de öz-özüne analiz bermese, öz kemçiligini özi düşünip, şony düzetmese, ösüş bolmaýar. Onsoň käbir ta, käbir halatda öz-özüň kemçiligiňe düşünip bolanok. Şony keseden biri hökman, biri tankyt edip saňa görkezäýmese, käwagt biz öz kemçiligimizi özümiz bilip bilemzok. Şoň üçin şu keseden edilýän kemçilikler bar, şony döwleti ýa hökümeti ýere sokmak üçin edilenokda, bar bolan kemçilikleri düzetmekleri üçin aýdylýar. Siz ony ýamanlyk diýip kabul etmäň. Siz özüňiz barada aýdylsa-da ýamanlyk diýip kabul etmäň. Şol hakykatdan hem şo kemçilikler belki bardyr. Indi hökümet näme edýär? Heridi-pesip edip şony inkär etjek bolýar. kemçiligini şoň öňüni aljak bolýar-da gepiň. Aw öňüni aljak bolýar.
Sebäbi kemçiligini kemçiligine düşünýän adam ýa döwlet ýa hökümet hökman şo kemçiligi düzetjek bolar. Emma biziň hökümetimiz nädýär? Ine ýaňy-ýakyn aýdaly, bir aýal ýurda gidibilmän otyr, özem rak keselinde-de. Indi şony ýurda gidip, şoňa kömek edenok diýip biz hökümete ine biz ilçihanany tankyt edýäris, biz ine konsullygy tankyt edýäris, bular näme diýýär? Şol ýurduň içindäki Şol aýalyň garyndaşlaryna ýem azar berip başlapdyrlar. Indi, şu işi düzetjek bolýan hökümet şeýtmelimi ýa-da näme etmeli? Şol aýalyň aýalyň halyndan habar tutak etsin, şony iberjek bolmaly. Bolýa, edil häzir uçar ýok, garaşyň birküç gün, ýa bir hepde garaşyň, biz ugratjak diýip, iň bolmanda alada edýändigini görkezmeli. Emma biziň hökümetimiz näme edýär? Şu alada edýändiginem görkezjek bolanok-da, gaýta, Şu barada sesiňi çykarsaň, ine, meň hakymy, hukugymy şular goranok diýýän welin, gaýta beter basýar-da, seň dogan-garyndaşlaryňa azar bermek bilen meşgullanýar. Indi, şuň özi, düzeljek hökümetiň hereketimi, düzeljek döwletiň hökümetimi ýa-da düzelmejegiň? Ana, şu nämäni görkezýär, düzelmejegiň? Hawa, biz indi şuny diýýäs.
Indi, şa, bolýa, şatlyk size! Durmuş, diňle, indi men şeýleräk zat diýeýin-de, Durmuş aga. Bileňmi, şeýle bir

Indi kim günäkär şu ýerde? Ýolbars günäkärmi? Syrtlan günäkärmi? Elbetde Syrtlan günäkär. Oňa Ýolbarsyň günäsi ýog-a. Bolýar. Indi siziň aýtjak bolýan zadyňyz ýokarda, iň ýokarda oturan häkimiýet ýolbaşçylary, döwlet ýolbaşçylary hakykatynda ýurduň, halkyň aladasyny edýär. Olar dogry görk, olar dogry görkezmeler hem berýär, emma şolaň görkezmelerini aşakda ýerine ýetirmeliler. Şony ýerine ýetirenok diýip. Indi Siz şolaň ýerine Bardyr belki. Bolýa. Indi şu şeýle bolup çykýa, syrtlanlar günäkär, syrtlanlaram ýaňky ýerli çinownikler. Bolýa. Indi siz şo syrtlanlaň edýän şo pyssy-pujurlygy barada ýokaryk habar berseňiz bolmazmy? Indi sizem bilýän ekeniňiz. Şo syrtlanlar, şo çinownikler köplenç şeýdip halkyň aladasyny etmän gaýta halka azar berýärler. Siz şul ugurda näme edýäňiz? Ýokarka biziň ýola döwlet ýolbaşçylarymyza ýetirmek ugrunda şu kemçilikleri alada edýäňizmi?
Oň üçin ýörite hak-hukuk goraýjy edaralar bar, ýörite hukuk goraýjy edaralar, nemeler bar, ol meň elimdäki zat däl ýa seň eliňdäki zat däl, bagşy siziň eliňizdäki zat däl.
Men aýtjak bolup bolýar, diňle, eger şoňalak zat edýän adam bar bolsa, primerno, lýuboý bir raýatyň borjy bar, lýuboý raýatyň şahsyýeti bar, Lýuboý adam borçly. Meselem ine aýdaly biri bolýar ine parahor, korrupsiýa, korrupsiýa diýip, korrupsiýa diýip gürleýärler. Ýa şuň ýaly, şuň ýaly. Barsyn zapis etsin. Internete goýmasyn. Primerini zapis etsin näni? Goý degme hukuk goraýjy edaralara tabşyrsyn. Ine men şeý etdim, şeýle etdim, şeýle etdim. Ine de sud namasy. Bolýar. Hukuk goraýjy edaralar şeý diýip arz etse adamlar şolaň arzyna seredip şo meseleleri çözermi? Çözýärmi? Çözer näme çözmek? Ýok, indi şolar çözülenok diýip aýdýarlar-da. Sebäbi hakykatdan hem görüp otyrys çözülenok. Özüňiz hem bilýäňiz. Ýok. Çözülenok. Ýa men diýjek bolýan zadym, lýuboý ýerde-de çözülýär, çözülmejek zat ýog-a. Ýa Şatlyk, indi bu gepi näçe uzalsa uzaldyp otur bol, ýekeje sorag bar. Indi siz nähilem bolsa Hökümetiň ýokary ýolbaşçylarynyň syýasatyny barybir goldaýaňyz, goraýaňyz. Siz şu edýän hereketiňiz, siz edýän şu edýän hereketiňiz üçin bir hökümet organlary tarapyndan bir pul alýaňyzmy? Şuny şeý, şeý. Ýok, alamok.
Ýok, ýekeje kör köpügem alamok. Dogrusyny dogry aýdaýyn. Bir manadam alamok. Men hemme zady öz pulumy töleýän. Onda bir giden, onda bir giden wagtyňyzy, onda bir giden wagtyňyzy sarp edip döwlet ýolbaşçylarynyň alyp barýan syýasatyny gorap, hemem şu tankyt edýän adamlara garşy hüjüm edip, olary masgara etjek bolup bir giden wagtyňyzy sarp edip iş edip ýörsüňiz. Şuny ýöne meýletinlik bilen watana bolan söýgiňiz hemem ýokardaky ýaňky arkadaga bolan söýgiňiz sebäpli edýäňizmi şu zatlary? Men watana bolan borjumy edýän. Şuny Watana bolan borjuňyz diýip hasaplaýaňyz, şul edýän işleriňiz. Men özüm şeý diýip hasaplaýan.
Kim näme diýip düşünse şeý diýip düşünsin, ýöne men bir sözümde şo sözümden dänmeýänim, şo sözümden gaýtmaýanym. Men se gaty kyn ýol saýlap aldym, dogry. Men gaty kyn, iňňän gözünden guýy gazanýarlyk ýoly saýladym men. Men şu ýoly saýlamagym, men dogrusyny dogry aýdaýyn, men boýnuma alaýyn, meni men edenem, şatlyk şatlyk şyhy edenem sizler bolduňyz.
Sizler, sizler meni şu derejä ýetirdiňiz. Bolýar, erteki gün indi birden, erteki gün birden indi häkimiýet çalşyp, her hili ýagdaý bolmagy mümkin. Dünýe-de üýtgäp dur häzir. Hiç bolmaz diýlen zadyň hem bolup dur-da. Birden aýdaly, häzirki indi häkimiýet, döwlet ýolbaşçylary gidäýgetdiýin, daşary ýurtdan indi sizi duşman hasaplap ýigrenip ýörenler bar, sebäbi sizi siziň tankyt edip siziň ýere sokan adamlaryňyz size gahar edip ýören adamlar bar aýsa birden. Siz şolaň öňünde-de kelle ýalaňaçlap jogap berip bilersiňizmi şu eden işleňiz üçin, şolara atan şyltaklaňyz, şolara şolary şeýdip ýere sokanyňyz üçin näme jogap berersiňiz, şuny men watan üçin etdim, siziň öňüňizde hiç hili günäm ýok, wyždanyň öňünde-de günäm ýok, Hudaýyň öňünde-de günäm ýok diýip şony durup, sözüňizde durup subut edip bilersiňizmi?
Meselesi ýok, edip bilerin. Problema däl. Ýöne indi bir zat aýdaýyn şu ýerde. Bilýäňmäm? Gan döküş bolsa, primerna, al geldiňizem diýeli. Maksadyňyza-da erişdiňiz. Näçe adamyň ganyna-da galdyňyz. Näçe adam göz ýaşyna galdyňyz, näçe adam çagasy, näçe adam heleýsiz, näçe adam ärsiz goýduňyz diýeli. Bir giden zat, boldum diýeli, geldiňiz diýeli. Indi wyždan azaby diýilen zat barmy sizde? Ýüregiňe eliňi tutdan aýt, wyždanyň bar-a? Ol hem şu gan döküşikli bolmaly. Gan döküşiksiz hem bolup bilýär-ä, parahatçylykly ýol bilen hem bolup bilýär. Diňle, wyždan azabyň barmy? Hemme kişide-de bardyr, hawa. Eliňi ýüregiňe tutdan, sen Watanyňy gowy görýäň. Men düşünýän. Sen halkyň aladasyny edýäň. Hawa. Menem halkyň aladasyny edýän.
Ýöne ikimiz näme üçindir düşünişip bilemzok köp zatda.
Ker bilen körüň tapawudyny bileň. Haýsy haýsymyz ker haýsymyz kör Şatlyk aýt şony haýsymyz ker haýsymyz kör ikimizem ikimizgem onda kemçiligimiz bar şeýlemi birimizä kör birimizem ker şeýlemi. Bir kemsiz gözel bolmaz. Onda bolýa onda bizem şony ýaly bizem şeýdip kabul edäý sen gaýrat etde Biz hem bir kemli gözel, ýöne biz hem bir zat etjek bolýas şo ýurt üçin. Ýöne birazjyk kemimiz badyr, biz kemsiz diýemok. Ýok, men seň çykyşlaryňy diňleýän, görýän. Ýöne diýjek bolýan zadym, dogrusyny dogry aýdýan, dogry aýdýan ýeriňem bar. Ýok diýjek däl. Makullaýanam, gollaýanam. Tä beýlekilere garanda sen mamla seňki dogry. Ýok onda bir azajyk düşünişip gora. Ýok onda bir azajyk indi mysal üçin sen şeýdip söýýän ekeniň watanyňy bolýar indi bir seň öz saýlap alan ýoluň. Men seň saýlamak men saýlamak erkinligiňi gadagan etmäge meňem hakym ýok hatda Alla Allatagallada gadagan edenok seň saýlamak erkinligiňi. Meňem ine şu saýlap alan ýolum beýlekileriňem öz saýlap alan ýoly bar olaram pikir edýär Menem Watanym söýüp men Watan üçin bir zat etjek diýýärdi. Ýöne şolaň mertebesine degmän, bolýa sen şu saýlap alan ýoluň, ýöne men seň mertebäňe degjek däl diýip bir diskussiýa girip bolara, hökman şolara sögmeli däldir, ýa olar Watan dönügi diýip atlandyrmaly. Öňki sökýärdik, indi sögemok-a. Ýok, indi Watan dönügi diýip atlandyrmaly däl, haramzadalar diýip atlandyrmaly däl, indi olaň öz saýlap alan ýoly, olar şeýle düşünýär. Şoň üçin demokratiýa diýilýän, demokratiýa, şatlyk, demokratiýa diýilýän zadam şundan ybarat, Sen şeýle pikir edýäň, sen oň üçin günäkär däl. Seň ol öz saýlap alan ýoluň. Ýöne men şony ha ýalňyş diýip hasaplaýanmy? Bolýar. Ýöne men seni kemsitmäge hakym ýok. Men seni halk duşmany, watan dönügi diýmäge hakym ýok. Bu seň saýlap alan. Men gowy görünýärmi çynap saňa? Gül ýaly görünýär. Gül ýaly, gül ýaly görünýär. Haw. Gündemesin.
Diňle agam. Şoň üçin düşünýän. Bir murt, bir murt aýdaýyn ýekeje. Birek-birek kemsitmeli däl. Birek-birek kemsitmeli däl. Bilýän, kemsitmeli däl, dogry, men arasynda öte geçýändirinem, dogrusyny dogry aýdaýyn, gaty öte geçýän ýerimem bardyr. Boýnuma alýan ýa göwünlerine-de degýändirin, bagyşlasyn hem maňa-da dogry düşünsin. Men aýtdym-a, ker bilen körüň tapawudy. Ondan diýjek bolýan zadym, bilýäňmi, ine, meni

toba gelsin, ýurda gelsin, obasyna sadaka bersin diýerin. Men dogrusyn daş siziň üçin hem şeýle dileg ederin. Ýurduňyza geliň, halk bilen bagytly boluň, geliň bir sadaka beriň, märeke beriň. Men çynym bilen aýdýan-da. Bileň, şolara hökümet wezipe berdi. Bileňmi, wezipede pully wagty boldy. Konkretno oturdylar, pul seçip, zat edip. Näme üçin şo mahal kömek etmedi? ýurduna, diýeli, mysal getireli. Näme üçin şo mahal hereket etmedi? Bolýa, naprimer, işläpdir eken, näçe ýyl işledi şo. Näçe ýyl işläp, işläp, işläp, soňra türmä-de düşdi, içinde bir, birki sanagy. Soň çykdy gitdi, ýene näme etdi? Bolýa, hökümet ýaman diýeli, hökümet şoňňalak žestoky diýeli. A işläp ýören wagty Srazu işden çykyp, öz arzasyny ýazyp, meselem, gidip hereket etse bolýar-a, näme üçin oň ýaly edip hereket etmedi, gitdi. Znaçt, özem şoňa hereket etdi. Nädogry bolsa-da aýdy aýaga. O meseleleri olaň öz wyždanyna goýmaly, olaň özüne goýmaly. O, o baradaky jogaby olaň adyndan men jogap berip biljek däl. Ýöne, ýaňky sen bir aýdan bir gowy sözüň bar, men diýdiň, zyýarata gidemde diýdiň, hemmelere ýagşy dileg edýän, hatda sen diýdiň, duşmanym bolsun, dostum bolsun, şolaryň hem hemmesiniň saglygy üçin, hemmesiniň hem bagtly bolmagy üçin arzuw edýän diýdiň. Ana, şol arzuwyň gaty gowy arzuw, şoňa ynanasym gelýär. Ýöne gel, şo arada şu doga-dilegleriňi ýene dowam etdir, biz barada-da doga-dileg et, baran ýerleriňde zyýarat edýän bolsaň gowy edýäň, gaty gowy iş edýäň. Soň gelin-de şu taýda tamamlaly geljekde-de mesele ýüze çyksa Şatlyk arkaýyn ýüz tutuber ine şular ýaly mertebä degmän bir normalny gürleşip bilsek meňem Bolýa men şu
DGT-iň gruppasyna bir goşulsam düýnkide men girdim men sebäbi gürleýän welin birden meni çykaryp goýberýärler sen güldüň-de sebäbi hemme kim aýtdy bir süre Möjek giren ýalak boldy diýipden hemmekden şo meň eden hereketim bir sürä möjek giren ýalak etdi diýip hereket. Doniýal etde gorkuzma gaýta bara sen girip özüňem hormat goýýanyňy görkezseň o seni kowjak bolup oturan adam ýoga sebäbi sen köplenç nädip gorkuzýaň adamlaryň eýlesine beýlesine degi urýaňda adamlaryň mertebesini kemsidip sen gorkuzýaň şoň üçin eger şolar ýaly etmändiräk Şular ýaly indi biz oturyp häzir düşünişip otyrys-a, indi seň, siziň saýlap alan ýoluňyza men hormat goýýan, eger şu siziň hakykatdan hem Watana bolan söýgüňiziň esasynda edilýän bolsa, şunam şeýle ýol bilen men enha edýän diýýän bolsaňyz, bu siziň saýlap alan ýoluňyz. Ýöne şu ýolda kemsitmäň, adamlaryň mertebesine degmäň, adamlara-da biram postundan şyltaklar atmaň, gaýrat ediň-de toslap şyltak atmaň. Men postundan şyltak atamok agam, men sebäbi hakyky zadymy diýýän. Bileň mam. Ine siziňem ine ýüregiňize batyp batyp Evet. dur. Size ýa- Elementarny zat, elementarny, elementarny zat am. Şu e, gepiň soňunda şeýle bir zat diýeýin. Bir adama bir adam meselem şol adama ynanmazdan öň şol adamyň ilki bilen geçmişi hakda gyzyklanmana sen borçly. Gyzyklanyp, şoň geçmişinde şo kim boldy how? Nähili adam boldy? Dogry dälmi? Bolýar.
Orany şu sorag bilen şuda-da jemläli, ine, diňleýjilere-de şo sorag bile berdik diýip hasaplaly. Goý, diňleýjilerem ine şu soragyň üstünde oýlansynlar. Ine, Şatlyk Şyhyýewden ine şular ýaly sorag size, hemmämize, bize-de. Oýlanyň diýýär, adamlaryň geçmişini öwreniň, şol adamlar mynasypmy şul işler bilen meşgullanmaga, hemem gelip geljekde Watanyň ykbalyna jogap bermäge diýlen ýaly sorag-da. Ýerlikli sorag. Oranda Şatlyk, beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň. Hormatly diňleýjiler, ina, Türkmenistanda seýrek brogerlerden biri, özem, elbetde, her hili pikirleri döredýän, gapma-garşy pikirleri döredýän seýrek blogerlerden biri Şatlyk Şeýhek bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Söhbetdeşligi žurnalist Allamyrat Rahym alyp bardy. Üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň!